Cwestiwn sydd wedi bod ar yng nghalon i, um, estio blwyddyn rwan, ydy, uh, ydy social media yn denu arweinwyr ifanc o'r uh, arweinwyr ifanc dyfodol o'r eglwys. Um, a beth dwi'n feddwl ydy, um, yn lle bod uh, Cristnogion ifanc yn cymryd amser yn y gair, yn cael ei adeiladu fyny yn y gair. Um, Dwi'n bryderus bod nhw'n cael eu tynnu ar wrth y gair ag amser efo'r arglwydd o achos social media. Yna di'n hynser ni. Dwi'n yn siŵr os dwi'n iawn. Felly dwi wedi gwahodd uh, Joss a Jonathan, uh, dau wyneb sydd yn gyfarwydd efo'r uh, sianel yma rwan, so ni'n galw nhw'n ffrindiau i'r sianel. Um, felly, diolch i chi am, am ddod. A just yn fyr, um, mae Jonathan, gyda fo brofiad o dros 20 mlynedd fel uh, gweinidog yn uh, Amynffyd ac y Fenni. Dwi'n iawn, dydw? Yep. Ac, ia, a Jonathan efo diddordeb arbennig yn uh, social media wedi sgwennu llyfr. Um, a wedyn Jos, i fyny yn Craig Luna, efo Lydia a'r plant a tîm o'i gwmpas o yn plannu ac yn gweld ffrwyth yma na. Felly, ogia, diolch i chi am gymryd yr amser. Mm. Gadwch i fi ddechrau. Oce, okay? dwi eisiau clywed chi, ddim jyst clywed fi fy hun. Ond uh, gadwch chi ddechrau efo gofyn i chi, mae yna fanteision o gael efo social media i'r eglwys, i'r corff. Um, beth am i ni ddechrau efo i chi rannu beth ydych chi'n weld fel y prif fanteision mm. o gael mhm. social media ti'n gwybod, fel rhan o'r, or eglwys a rhan o beth da ni'n neud fel Cresnogion. Pwys am yn gyntaf? Jos, tyd, tyd, ti'n gwybod? Gwael, na i te, ia. Um, Dwi'n meddwl yn gyntaf, um, yn amlwg mae ma cyswllt yn rhywbeth mae social media yn dod iddyn ni. Um, Dwi newydd jest dod nôl o taith arbennig draw i Mizoram yn gogledd ddwyrain India. Um, o'n i'n i meddwl, Jos, faint mor hir mae'n wedi gymeryd i ddod o... Strain yn da. Strain yn da. Mae iawn ti, mae record. Dwi'n dwi, dwi, dwi just yn trio rhoi y feelers allan a gwirionedd bod fi angen sgwrs iawn amdano hwnna. Ond, Anhygoel meddwl, o'n i'n meddwl amdan yr cenhadon oedd allan yna um, dros ganrif yn ôl bellach. Um, ac yn amlwg, ia, pan fydden nhw'n dychwelyd i Gymru, um, fydden nhw'n methu parhau efo'r cyswllt yna'r un ffordd. Ond i fi, newid gwario wythnos yna, um, beth sy'n anhygoel ydy, um, oedd yna criw wedi bod efo ni cynt um, yn blaena, cor anhygoel wedi canu efo ni, a trwy social media, dych chi'n gallu cadw fyny efo'ch gilydd. So er hmm. bod nhw pen draw'r byd, pen arall y byd, da ni dal mewn cyswllt, a ers gadael a di wneud ffrindiau hyfryd yna eto. E, Mae'n anogaeth enfawr, jyst i fedru dal fo mewn cysylltiad efo pobl mor arbennig. A di hwnna'n amlwg ddim jest dros y byd, ond hefyd yn fwy lleol hefyd. So, swn i'n deud gyntaf, mae, mae cyswllt yn mantais Anhygoel. We're not sending pigeons anymore um, i, uh, i deliver ar egyseuon o dan. Gret, gret. Be ti fel, Jonathan? Be gen ti? Ie, yeah, cyswllt gyda Cresnogion dros y byd, ond hefyd cyswllt gyda'r cymuned o hmm. ran mm. mae social media yn ffordd dda. Twyd, yn y hen dyddio, oedd y capel a'r notice board, twyd, dyna amser hmm. y, twyd, um, y gwasanaethau a twyd, y prif peth oedd, oedd twod, we've got to keep the doors open on a Sunday. Um, ond nawr, um, chi'n gallu siarad i pobl a gadael i pobl gwybod beth sy'n mynd mlaen yn yr ardal yn, yn rhwydd gyda social media. Um, mae ffrind yn gweinidog um, a um, dyna really prif strategy fe yw mae mewn pob Facebook group, twod, popeth maen nhw'n neud, maen nhw'n dod i fe lan ar ar Instagram a pethau wahanol. So mae pawb yn y, yn y dre yn gwybod beth sy'n mm. mynd mlaen. A beth mae, mae fe'n hoffi wneud yw cymryd fideos a lluniau te fywn yr adeiliad beth maen nhw'n wneud. So mae pobl yn gwybod beth maen nhw'n dod i. Wow, okay. um, so, yeah. so, mae'n gret, fel fi'n gwybod yn gwmwys beth mae Joss yn wneud. Lan yn y gogledd, fi'n gwybod, tod, oedd popeth yn barod, i'r crazy dodgeball session, ddo, yeah. so, fi'n gwybod beth mae'r naiad yn edrych fel yeah. social media. Yeah. So mae'n mae gret o ran efengylu. Gret, ie. Yeah. So, yn edrych ar y pwnc yma, da ni ddim yn deud, um, dwi ddim yn deud, yn sicr, da chi ddim yn deud, bod ni just, oce, okay, dydy o, o ddim ddefnydd i'r eglwys. Mae yna ma, na, fanteision, um, fel da ni wedi clywed o ran. Okay? Ond yeah. mae yna beryglon Yym a dan ni dan ni'n gwybod, tibod dan ni'n gwrando ar y newyddion a ma' na beryglon. Yym be 'sech chi'n ddeud ydy peryglon i Gristnogion ifanc efo social media? Mm. Jonathan? Ie. Yeah. Ie, mae peryglon wahanol. Un un o'r rai yw bod chi'n gallu byw ar social media a meddwl dyna beth yw reality. Um, mm. A twyd, mae... Chi'n gallu mynd ar social media am bod pobl yn licio beth chi'n neud neu twyd, dilyn chi a chi'n gallu teimlo, o oh, waw, fi'n neud yn dda. Ond actually, dwi e ddim quite yn gweithio mas yn, yn fel um, teirnas diw o ran yeah. wir tyfiant. Um, a mae'n bosib i gweld beth sy'n digwydd ar-lein yn mwy pwysig na beth sy'n digwydd gyda cymdogion yn yr ardal. Mm. Um, a hefyd, o ran just edrych mewn fel i social media fel y prif peth i wneud a teimlo'n well pryd chi'n cael pethau. Hefyd, chi'n gallu mynd mewn i beth maen nhw'n galw echo chamber. Um, mm. O ran gyda'r algorithms a fel mae social media yn, yn gweithio, beth bynnag chi a diddordeb mewn, mae'n dangos mwy o beth sy'n a diddordeb gyda chi. Mm. So, chi'n gallu ffindo mwy o pobl yn gweud yn gymwys beth ych chi'n meddwl. Mm. Um, a mae'r echo chamber yna, yn arbennig pryd chi'n ifanc fel Christian, mm. yn gallu hmm. bod yn really um, unhelpful a twyd, yn, yn unhealthy. Mm. And, a hmm. mae o'n sort of ddylanwadol uh, dros ben dydy. Mae o'n yeah. just yn dylanwadu'r unigolyn na ac yn cadw yeah. nhw yn yr echo chamber. Mm. Yeah. Yes, so ni'n deud, um, da ni'n methu chwarae lawr really mor bwerus ydy um, social media ac mae hynna'n dod yn amlwg achos mae gen ni designers yma, the best of the best, pobl fwy a clyfar yn Silicon Valley rwan bydyn, a maen nhw'n dylunio'r apps yma mm. yn tapio fewn i psyche dynol ni, oherwydd maen nhw'n gwybod y ffordd mae gwneud arian dyddiau yma i'w gael drwy cadw ein sylw ni. Fel maen nhw'n nhw set up i cadw ein sylw ni, so maen nhw'n mynd i adeiladu platform page, rhywbeth sy'n mynd i cadw eich sylw chi. Dwi'n mynd i licio gweld y content yma, felly nawn ni parhau i ddangos y content yma. Um, a dwi'n meddwl, dyna, dyna dwi wedi gweld yn hun, ond hefyd, a sy'n ni jyst yn caution yn sydyn, dwi'n meddwl mae hwn jyst yn broblem i bobl ifanc. Dwi'n meddwl mae hwn fel throughout the generations. Mae kind of yr addiction yma, Come i'n on. ffonau ac i'n screen time Ie. ni yn, yn real i bawb, achos y ffordd mae'r designers ma medru tapio fewn i'n ymenydd ni, mae dopamine hits yn addictive, um, mae cael just y, lo- gweld y- y loves, y likes yn mynd i fyny, gweld y nifer y views yn mynd fyny, a fel Jonathan dweud, mae hwnna wedi gallu sgiwio'n meddwl ni, neu dyna ydi reality, a dy- dyma dwi'n llwyddo trwy wneud hynna. Ond hefyd, dwi'n meddwl, mae social media yn dydy, mae o'n mae o'n trio dal allan gweledigaeth ar gyfer The Good Life hefyd yn dydy. Mae o'n hmm. trio gwthio allan narratif o dyma ydy bywyd ar ei ora. A trwy gwneud hynna wedyn, mae'n neud i fi edrych ar mywyd yn hun a dwi'n sylweddoli, gosh, I don't measure up to that, I don't live up to that. A mae cymhariaeth yn rhywbeth enfawr. Ond yn amlwg mae hwnna yn, yn denu ni'n agosach, cos da ni eisiau sgeipio wedyn fewn i bywyd da ni ddim hefo. Um, a felly mae escapism yn, yn rhan mawr o, o social media a um, yeah, yr dyheu yna, y tapio yna, bod ni isio gwell. Um, ac i ddeud y gwir, mae yna rhywbeth, ma rhywbeth da yn hynna, mae yna rhywbeth actually diwiol fod Dyw wedi'n creu ni ar gyfer y mwy, mm, ond yn amlwg, be mae social media yn dal allan ydy gweledigaeth o'r good life sydd sydd yn dod o narratif hollol wahanol i be mae'r Beibl yn dal allan. Ie, yeah, mm. ie, yeah, da iawn. Ie, yeah, dwi'n falch bod chdi wedi dweud bod o ddim just i bobl, ti'n gwybod, ddim yn broblem yn unig i bobl ifanc, okay? bod o bob sort of cenhedlaeth. Um, achos er, um, dwi'n eisiau pwyntio'r pwyntio bus at yr to ifanc. Ond y rheswm dwi'n dod ar to ifanc i fi iawn efo, Ydy, achos um, mae arweinwyr y dyfodol i'r eglwys yn cael ei siapio rwan ymhlith yr ifanc. Ia? So, yeah. os di'r ifanc, os di'r di ifanc yn cael ei denu ffwr, dyn nhw ddim yn cael ei, ei siapio er mwyn y dyfodol. Yna, yna pam dwi di sort of dod efo i, yeah. i edrych ar yr ei ifanc. Di hynna'n neud sens? Yndi, yndi, yndi. A mae'r ma, ma ifanc yn tyfu fyny, wedi tyfu fyny hefo yr internet, hefo'i ffonau nhw, smartphone yn do, fel yeah. um, 2007 ymlaen, ar i'r byd newid do. So dyna um, efo'r iPhone cyntaf. So ie, yeah, maen nhw'n ma nhw cael ei i disciplio mewn digital age yn dydyn, really. Um, yeah, so, yeah, yeah. mae'n sgwrs bwysig iawn. A rhedeg ochr yn ochr efo hwn o'n, okay? so da ni'n edrych ar y perig o social media ar un ochr. Okay? Ochr yn ochr efo hwn ydy'r angen i fod i fewn yn y gair. Cos hyd yn oed os da ni'n deud, okay, dim social media yn y mywyd i o gwbl rwan, okay? dy hynna ddim yn golygu bod rwy'n mynd i gael ei siapio i fod yn arweinwr, arweinwr neu arweinwraig yn y dyfodol. Mae rhaid mynd i fewn i'r gair hefyd. Ie? Yeah? So mae yna ddwy ochr iddi. Hmm. Pam, da chi'n meddwl o'n ogio, mae'r gair yn ganolog i uh, eiddfedu ac i, i helpu ni fel unigolion, bob un o'n ni, okay, dim ots be di'n oed ni, pa mae'r gair yn ganolog yn hwnna? Gynnwch chi mm. sort of um, feddwl i am hynna? Yeah. Wel, ie, yeah, dyma gair diw. Mae'r ma, ma Bible yn, yn twyd, supernatural. Um, twyd, Duw sydd wedi sgwennu trwy ddo'r ysbryd glân. Um, a beth fi'n dwlu arno meddwl ydy, mae'r ysbryd glân sydd wedi sgwennu'r Beibl, mae'r ysbryd glân yn byw ynddo ni fel Cresnogion. Mm. A felly, pryd yn ni'n darllen y Beibl, mae, mae fel gael yr awdur gyda chi. Um, chwyd, um, fi'n joio darllen um, llyfrau, ond hefyd fi'n joio wneud Audible. Chwyd, um, a pryd fi'n penderfynu um, prynu llyfr Audible, fi wastad yn edrych am dau peth. Y peth gynta yw fi'n dwlu ar autobiographies, rhywun yn hmm. sgwennu amdano hunan. A wedyn yr ail peth yw, y person sydd wedi sgwennu fe yn darllen e. Mm. Oh, a mae'n amazing. Mm. Yeah. Mae'n briliant, achos chi'n clywed y ffordd maen nhw'n gweud pethau, chi'n clywed mm. yr emosiwn yn, yn, yn llais nhw. A felly, pryd ni'n darllen y Beibl, mae fel audible gyda'r awdur, yr ysbryd yeah. glân tu fewn i ni, wrth ni darllen y Beibl, a, a to mae'r ysbryd glân yn gweud, to mae hwnna amdano ti. Wow, uh, mae hwnna'n wir amdano ti. Um, stop nawr, edrych ar hwnna. Um, a mae hwnna'n anhygoel. Um, a mae, mae popeth i'n wneud mewn gwynedogaeth neu bod yn gristion yn, yn, yn, yn gwaith, mae gyd yn dod o'r gair, yr ysbryd glân mm. yn, yn siarad i ni. Um, a, a fi'n credu dyna'r peth holl pwysig. A, um, Pryd fi'n gweud darllen y Beibl, fi'n hmm. olygu mm. darllen a gweddio. I fi, fi'n dod yeah. i'r dau peth gyda'i yeah. gilydd. Yeah. Um, a felly, darllen y Beibl wrth gweddio, um, dyna fi'n credu yw'r prif peth. Yeah. yeah. Dwi'n uh, dwi lyfio bod chdi wedi referensio Audible, cos dwi ddim rili'n really defnyddio Audible, ond dwi'n cofio JT eto, pwer social media, yn rhannu amdan um, Autobiography, wel, memoir Bono o U2, um, a chdi'n dweud dyma pa mae Audible yn bodoli, achos y ffordd oedd fi Bono ddarllen y stori, ffordd oedd nhw plethu fo efo'r music, pob dim. So, highly recommend that i ddechrau. A mae hwnna'n hwnna yn ddarlun hyfryd. Yn union hynna o'n i wedi meddwl amdan. Ti'n gweld reit ar dechrau creadigaeth yn dwyt? Mae Duw yn siarad a mae'r ysbryd yn hofran drost y dŵr a beth sy'n digwydd wrth i'w air a'i ar yr ysbryd dod at ei gilydd? Mae Duw yn dod a trefn allan o'r anhrefn, mae Duw yn, yn creu, mae'n dod a, a bywyd newydd, mae'n dod o goleuni o'r tywyllwch. A dyna sy'n anhygoel, union fel o JT yn dweud, da ni, da ni'n cael bellach y fraint o hostio Presenoldeb Ysbryd Glân Duw, teml yr Ysbryd Glân ydan ni. A felly wrth i'r gair a'r ysbryd dod yn hyd, wrth i ni we- weddio trwy'r gair, mae Duw yn gwneud yr un gwaith oedd o'n wneud yn ar y dechrau, hefo ni rwan, lle mae yna dal elfennau o'n mywyd i, lle mae yna dal elfennau o yn cymuned, ein byd ni, lle mae anrhefn dal i fod, mae Duw eisiau dod â'r trefn yna, mae o eisiau dod a, a goleini allan o'r tywyllwch. A dwi'n meddwl dyna pam wedyn ynddo, mae mae'r salmydd yn deud, salm un, fel literally y gateway i fewn i'r salma ydy, mae'r un gwyn ei fyd, mae'r un sydd yn dyleitio yn gair Dyw, yn ffeindio ei hyfrydwch o, yn myfyrio ar gair Dyw. Wel, mae o'n mynd i fod fel coeden wedi blannu wrth ffrydiau y ddŵr, a mae'n dwy'n ffrwyth, mewn tymor a fydd byth yn gwywo. Um, mae yna rhywbeth cadarn yn hynna wedyn yn does. Uh, be bynnag a ddaw, dwi'n ancro fy hun, dwi'n rhoi fy roots deep down yn rhywbeth sy'n mynd i susteinio fi beth bynnag. Ah, lovely. Dwi'n licio beth ydych chi ddeud. Um, enwedig efo'r awdur, da ni'n clywed yr awdur yn bersonol. A dwi'n cofio rhywbeth, mae fwy na un person di ddeithau. Dwi, dwi di sgwennu um, te tri devotional, okay? 30 day devotional. A, ac fel mae pobl yn darllen nhw, pobl sy'n nabod fi rwan, maen nhw wedi dweud, dwi jyst yn clywed chdi. Yeah. Am bod nhw'n abod fi, maen nhw'n clywed fi yn, yn siarad yn hwnna, ti bo? Felly, yr union beth efo'r gair sydd yn lot pwysicach na clywed fi ydy bod ni'n clywed yr awdur. Ac heb fynd i fi awn i'r gair, yma beth ydych chi ddweud, heb fynd i fi awn i'r gair, da ni ddim yn mynd i glywed yr awdur. Um, mm. Felly yna pan mae'r gair a mynd i fiewn i'r gair yn ganolog. So mm. beth sy'n digwydd os da ni'n anwybyddu? Mm. Beth sy'n digwydd i ni os da ni'n anwybyddu mynd i fiewn i'r gair? A ddim yn reid gair dew yn ganolog yn ymbywydau ni. Ac wrth gwrs, un o'r um, temptations ydy i trylio fwy amser ar social media, ond be sy'n digwydd, ond fe ddweithio fod yn rhywbeth arall. Yeah. Um, be sy'n digwydd ysda ni'n anwybyddu cymryd amser yeah. yn y gair? Ie. Wel, siŵr o fod bydd yn mynd yn gret. O ran, falle bydd gweinyddogaeth yn mynd yn gret, pregethau yn mynd yn gret, twyd, a pob, pob, edrych mwy poblogedd. Dyna'r peth, ar y dechrau, pryd chi'n gadael y gair, chi ddim yn gweld unrhyw beth ar yr external, a hefyd, to, mae pethau'n gallu mynd yn dda, achos chi'n dechrau yn lle gwario oriau yn y gair, chi jyst yn gwrando i pregeth, neu mynd ar, twod, um, rhyw fath o YouTube channels, chi'n cael syniadau wych, a chi'n cymryd pethau, um, a wedyn mae'n edrych yn gret, a hefyd chi'n cael syniadau o gleifsi eraill, mae'n edrych yn gret, a ar y dechrau, mae'n gweithio. A dyna'r problem. Fi, pryd chi'n neud gwaith Dyw, chi'n gallu gadael Dyw mas, a mae'n y bendith. Hmm. A mae pethau'n edrych yn dda. Yeah. A wedyn chi'n mynd mewn i seicl, ond y peth sy'n digwydd yw, o'r tu fewn, chi jyst yn mynd yn sych, a mm. hefyd mae, mae balchder a pethau fel yna yn dod mewn, a wedyn chi'n dechrau rili really mynd ar ôl techniques a dim fel bod yn doeth a doethineb. Yeah. Ac yeah. yn y diwedd, um, mae problemau mawr yn dod, ond maen nhw'n dechrau slow fach. Yeah. A'r mm. problem yw, mae'r ma pethau sy'n gweithio yn intoxicating. Um, yeah. um, so ie, yeah, so dyna'r peth scary amdano hyn. Um, yeah. Ar y dechrau, stym problem yn gadael y gair. Ie. Ie. Ie. Dwi dwi'n cofio cyfnod pan o'n i yym o'n i'n intern o'n i newydd gorffen yym ym mhrifysgol Manceinion dwi myn' lawr i gweithio yym i eglwys mawr yn Llunden a dwi'n cofio bo' mewn cyfnod lle odd petha mor brysur yym ni'n gweithio chwech diwrnod, pedwar gwasanaeth ar y Sul, eglwys anferth, a lot o waith i neud. Cyfarfod bois yn y ddinas am chwech yn bore cyn gwaith, um, cloi fyny y nos capel, chos mae'n rhywbeth o hyd ymlaen. A dwi'n cofio cael i'r lle yna, lle o'n i'n o'n i o'n i wedi sychu fyny yn llwyr, lle oedd yr activity i gyd i weld, um, ac o pob dim yn ymddangos yn rili really dda ac yn iach, ond yn union hynna, JT, dwi'n cofio a dwi'n meddwl mae'n ma bywyd gweddi ni yn, yn, yn arddangos yna, um, mm. a, a dwi'n cofio ffeindio'n hun bron iawn yn, yn trio gweddio a doedd y geiriau ddim yna, so ni jyst yn gwybod, dwi, dwi wedi sychu fyny yn, yn llwyr yn fama, a dwi'n gwybod wedyn, dyna lle mae'n ma bosib iawn, a dyma ni'n gweld, mae'n bosib wedyn byw, byw um, dual life yn does, lle mae yna un lle mae pobl yn gweld mm. o'r tu allan, ond wedyn tu ôl y llen, mae yna bywyd gwahanol wedyn. A dyna be mae, mae gair Dyw yn rhoi ni'n dweud i'r ydy'r angor yna. Um, it's almost the reverse yna. Os mae yr un sydd yn dyleitio ac yn myfyru ar gair Dyw ydy'r un wedi, fel y coeden wedi blannu wrth ffrydiau dŵr byw, mae'r un yna sydd wedyn yn gadael y gair, yr un fydd yn cael ei chwythu ffwrdd, mae'r gair yn dweud, does dim gwreiddiau yna. Um, a da ni angen bod yn ymwybodol, dydan, os, os da ni ddim yn cael ein arweiniad, ein stori, a dwi'n dwi cofio, dwi'n meddwl, gweinidog um, yn Llundain enw Pete Hughes nath ddeud o fel yma, the story you live in is the story you live out. A'r understanding mm. na'n de, fod um, ni fel, fel boda dynol, we are narrative beings. In fact, mae yeah. ma pawb yn byw i bywyd Yn ôl worldview, yn ôl stori maen nhw'n gredu sy'n wir amdan y byd a be ydy'r good life. A mae'r Beibl yna yn dal allan stori gwir y byd. Um, ond be da ni gofyn yn ymwybodol o yn union hynna, bydde o'n social media, bydde fo um, stori um, gyrfa, um, llwyddiant, pleser, be bynnag ydi o, mae'n byd ni yn, yn dal allan narratives gwahanol rydyn ni fyw yn ôl. A dyna dyn ni'n gofod bod yn ymwybodol o. Os dyn ni'n gadael y gair stori gwir y byd, mi fydden ni'n byw allan stori gwahanol. Um, a mae hwnna'n un jyst i fod yn ymwybodol o felly. Dyma mae'r Beibl yn siarad rhoi iddyn ni ydy yr, yr gwirionedd and we need to stick to that. Ond ie, yeah, dwi wedi gweld o'n mywyd fy hun. Um, Dyna sy'n scary 'da JT, mae'n bosib am gyfnod it can look as if it's all rosy ond yn y diwedd um, da ni'n sychu fyny a mae pethau fel gwaith yn metru digwydd o hynna hefyd. Yeah. Be da ni yn sôn am amser yn y gair, be da ni yn sôn am ydy gweddi a gair. Um, ddim just darllen y Beibl fel nofel, ond just amser yeah. ie, yn cnoi cil, yn myfyrio ac, ie, ac yn gweddio yn yr amser yna. A ti'n bod, jyst yn gwrando ar y ddau na chi rwan, uh, mae'r tri yna ni yn caru'r gair. Okay? Mae'r tri ohono ni yn caru'r gair. A caru treulio amser yn y gair. Achos Mae yna rhywbeth unigryw yna fo. Sa'n sa posib i gael o'n nunlla arall. A da ni wedi twsiad ar un yn nhw, sef mae'r awdur efo ni, mae'r awdur yn siarad drwy'r gair efo ni. Ac Hebreaid, um, penod 4 adnod 12, dwi'n meddwl, uh, the word of God is living and active. Yeah? Mm. Um, mae yna ma fywyd yn y gair, sydd ddim i gael yn unlla arall. Ti'n gwybod, y bywyd goruwch naturiol yma. A da ni'n mynd weld o'n digwydd pe da ni yn y gair, okay? ond da ni'n gwybod fel da ni wedi bod yn y gair ac yn aros yn y gair a darllen y gair y gweddi am flynyddoedd. Mae yna fywyd yna ni, sydd ddim i gael yn unlle arall. Felly, mm, mm. ti'n gwybod, rheswm dwi'n rhannu hynna ydy i annog um, Cresnogion ifanc i just i, i dreulio, wel, pob Cristion, ond just mm. i hmm. dreulio amser yn y gair, cos mae yna rhywbeth goruwch naturiol, supernatural, mm. yn, yn digwydd yn cael o'na ni. Fydda ni ddim i weld o, ond fydda ni'n gweld i ffrwyth o, fel da ni'n hmm. twa, cerdded efo'r gair a cerdded efo'r arglwydd, felly... Yeah. Um, yeah. Hmm. Rwan ta. Fe, nath rhywun gweud fe rhywbeth fel, wrth i ni mynd trwyddo'r Beibl, mae'r Beibl yn mynd trwyddo ni. Mm. Um, wrth i ni darllen y Beibl, mae'r Beibl yn darllen ni. Yeah. A felly, mae'n ma cymryd blynyddau. Um, dwi still yn teimlo fel fi'n darllen y Beibl Um, fi'n gweld pethau newydd, ond mwy na ni, gweld pethau newydd yn nghalon ni. Yeah. Um, Scary weithiau dydy. Eh? wir, wir yn... Mae o. A dyn ni ddim wir yn siarad lot amdano hwnna. Um, mm -hmm. Un o'r pethau fi rili really mwynhau wneud yw darllen gwyddiau um, fel o'r dyddiau cynnar yr eglwys. Um, a ti'n darllen nhw, a mae lot yn nhw'n, twyd, search my heart, twyd, yeah. help me know, um, a fi'n fi credu mae rhaid i ni gael hwnna, ddim just y quick fixes. Yeah. Um, amser, hmm. ie, mm. yeah, yn, yn y gair. Ie. Yeah. Mm. Dwi, ti di esgoffa fi rwan. Um, fel o'n i'n mynd drwy glywys i be mae'n ben yn galw wedi, bwlch yr argyhoeddiad, ie? Yeah? Lle ti'n cael dy cyn i chdi sort of deall gras, deall y groes. O'n i'n mynd drwy bwlch yr argyhoeddiad, o'n i'n cael yn argyhoeddio mhechod yn dyfn, oce? Okay? Ac oedd o'n boenus, ac o'n i ddim yn dallt gwaith gras, reit? Ddeis i at hynna. Um, ond yn yr amser yna, lle o'n i'n mynd ac yn just yn darllen y gair, de? Mm. Ac yn mm -hmm. cael yn argyhoeddi o'm hechod, mm. o rhaid i fi stopio darllen y gair am dri mis. Mm. Oedd o'n, oedd ni mor bryderus, o'n i mor ofn wrth i'n ddarllen a gweld pwy ydw i a pwy o'n i, de? O rhaid i fi stopio ddarllen am dri mis, o'n i mor, ti'n bod, cael mm. argohyddi mor dim. Mm. Ond, mm. arwain fi, o'n i'n gwybod ar y pryd, ond arwain fi oedd yr arglwydd at gwaith gras, ti'n bod, i weld y groes. Mm. A, a pan oedd hynna ddigwydd, pan nes i at yr arglwydd, pan nes i at y groes a gweld y groes, ynddo, Mm. O, hmm. nath bethau newid, ynddo. Mm. Ac uh, hmm. syrthio mewn cariad efo'r gair, ti'n gwybod? So, mm. Mm -hmm. be ddylia pobl edrych allan am mm. sydd yn hmm. mynd i fod yn fflag i ddeud, gwna da, wyt ti'n dechrau colli uh, agosrwydd efo'r arglwydd rwan, achos wyt ti ddim yn mynd i fewn i'r gair ddigon a os ar rhywbeth sort of, syml, fydwch chi mm. feddwl am? Hmm ie. Dwi me'wl 'dyn ni 'di cyffwrdd aro fo chydig yn barod ond... Do. ...yn union hynna y reverse o os fod y Beibl fod i'n darllen ni os 'dyn ni'n darllen y gair er mwyn ca'l ein ffurfio yym for formation yym ma' hynna'n golygu yr un o'r flags 'na ydi os dwi'n os dwi'n t- ceisio cadw i ffwrdd o hynna wedyn a a dwi'n gwbod fy hun ma' mae yna ma na, ma na moments yn y fi lle, os dwi'n gwybod dwi'n dwi stryglo i arafu lawr, os dwi'n gwybod dwi'n stryglo i tawelu ac i fod ar ben fy hun, um, mae hwnna'n barod yn dechrau dangos cyfle yn gret. Yeah. Um, yn dydy, achos da ni'n ni neud o dydan, mae dyma mae social media eto, dyma mae'r ffonau ni yn rhoi ydy, da ni'n gallu constantly surroundio'n hynny hefo sŵn a distractions. Ti'n meddwl, ac eto, dwi'n teimlo, dwi'n kind of, o'n i 95 ges i'n geni, so nes i cael cyfnod heb kind of y ffôn a pob dim fel yna, ond but then it did come into my kind of teen years, ond falle bod chi boys yn cofio well, ond o blaen, heb, heb ffôn, heb smartphone, sy'ch chi'n mewn cyw i aros am coffi. Um, be mae pawb yn neud pan nhw'n cyw i aros am coffi? Wel, maen nhw'n cael eu ffôn o allan yn dydyn, maen nhw'n sgolio, maen nhw'n messejo, be bynnag ydy o. Cynt, os ych chi jyst i sefyll yna. Os ydych chi jyst i cael just, just drws bach, hyn oed yn fanna, just hyn oed i, i fyfyrio, i, i meddyliau mynd tuag at dew, be bynnag ydy o. Um, mae, ma bod yn ddim yn bodoli ddim mwy, bron iawn, ydy. Um, ond mae'n rhywbeth perig yn hynna, a dwi'n gweld o mywyd fy hun, lle pan dwi'n methu Araf i lawr. Pan dw i'n methu bod yn y tawelwch, bod ar ben fy hun, hefo meddyliau fy hun, mae o'n dangos yn amlwg, mae 'na rywbeth yn y fi dw i'n trio osgoi. Mae hwnna'n gret, mae hwnna'n gret. A dyna, dyna dwi, dwi'n meddwl mae'r gair a'r ysbryd yn neud yn de, pan da ni, a, a JT'n dweud union hynna, um, un o'r gweddiau fwyaf amlwg trwy'r salma yna ydy yn de, Dyw archwilio fi, i newid fi. Dwi ddim isio sgimio a sgrowlio ac aros yn y shallows ddim mwy. Mm. Fel gwahoddiad chdi, Duw, ydy fi gael amser yn dy gwmni di. A mae amser yn dy gwmni di yn datgelu pethau. It takes me to the depths i mi, a mae'n dangos pethau amdan fy hun. Dwi, falle ddim yn oed yn ymwybodol o ar y pryd, Ond pan dwi'n gwario yr amser yna yn tawelu, yn arafu, yn ei Gymru o, mae o'n dod â fo i goleuni, a wedyn pan mae pethau'n cael ei dragio i'r goleuni, dyna pryd mae Duw wedyn wir yn gallu newid ni, ynde? Dwi licio hwnna, Jos, achos mae hwnna'n siarad efo fi'n bersonol, sef dwi weithiau yn, yn cael ein anodd i just cael yr downtime a dy feddwl di dal i fynd. So dwi, yeah. yeah, dwi, dwi licio hynna, dwi licio hynna. Jonathan, gen ti rhywbeth i ychwanegu at hynna? Na, mae Mae ma Joss to, reit ar arian fyna. Um, Dyna'r prif peth fi'n credu. Dyna'r y peth ni eisiau'r mwyaf dyddiau hyn yw just i tyweli. Um, okay. Just i gwario amser gyda'r arglwydd. Nes i rili really mwynhau um, darllen llyfrau Owen Cottam mm. um, ar, um, well, ar diwygiad a gweddio. Um, a mae'r ma, llyfr ar um, gweddio sy'n Saesneg a Cymraeg, mae wedi cael ei cyfieithu yn dydw. E. Um, mae hwnna'n llyfr gwych. Twa, ma, ti jyst yn teimlo gyda Owen fanna, dyma llyfr sydd wedi cael ei sgwennu ar ôl i rywun byw hyn am blynyddoedd. Tio, mm. Mae'n dod mas yn tio, diwynyddiaeth aeddfed. Um, a, a mae'n diddorol ar diwedd y llyfr, reit ar y diwedd, mae rhyw fath o gau i gwyddio. A'r un o'r pethau mae, mae Owen yn gweud bod e'n neud nawr yw mae'n gwyddio pob bore, uh, amser yn y prynhawn ac yn y nos. Fel yr, the ancient rhythms, fi'n credu mae'n galw fe Daniel praying. Um, Ond mae yna rhywbeth yn hwnna. O ran, mm. ni wedi colli hwnna. Twyd, ni'n gallu edrych ar social media 35 times mewn dydd. Um, ond beth amdano just stopo tair gwaith, um, just i gweddio. Um, fi wedi bod yn um, diweddar wneud um, rhaglen ar um, y salmau, pobl canu'r salmau, gweddio,'r salmau. A nes i um, siarad, um, beth yw mync yn Cymraeg? Mync, fi ddim yn siŵr. Mynach, ie. Yeah. Mynach, mynach. da iawn. nes, i, nes i siarad gyda mynach o Myrthyr Tydfil, achos maen nhw'n oh. yn dod o Myrthyr, ydyn nhw? Ystod mynach, um, ie. mynach Myrthyr. A oedd e'n diddorol, oedd e wedi bod yn uh, neud yr, twyd, y daily offices yma, efe pimp gwaith y dydd mm. um, am 30 mlynedd. Just wow. gweddio trwyddo'r salmau. Wow. A pob tro o'n i'n siarad y fe, oedd salm wahanol just yn dod mas o ceg e. Yeah. Oedd e just yeah. yn... Wow. Twyd, yeah. mae'r ma boi hyn wedi bod yn byw y gair, gweddio'r gair. Yeah. Um, a mae mas yn yr ardal, maen nhw'n helpu pobl, mae pobl twyd, ddigartref yn dod i byw gyda nhw, twyd, maen nhw'n really actif yn y cymuned hefyd. Paidwch meddwl, mm. twyd, um, yeah. you heavenly mind of any earthly use, twyd, mae boi yn yn neud lot. Mm. Mm. Ond, y peth mwyaf pwysig oedd gweddio'r gair pob dydd. Mm. Mm. Um, A fi'n yeah. credu, twyd, fi wastad yn meddwl, fi'n mynd yn hen nawr, um, oedd Joss yn gweud 95. O'n i'n student yn prifysgol, boys. Oh. Dwi'n 30 blwyddyn yma, boys. O, oh, mae'n scary, mae'n scary. Dwi'n dwi cofio, de, dwi'n cofio, yn um, yeah, 95, dwi'n meddwl oedd fi'n, de. O'n i, o'n i, yn gweithio ac o'r hwca mae'n gweithio fi, ynddo. Ac uh, oedd hi efo'i ffôn, a dyn ni'n gofyn, beth ti'n dweud? Dwi'n, oedd hi gŵr i'n gweithio yn Norwy, oce? Okay? O, jyst gyrru negas i yng ngŵr yn Norwy. Dyn ni'n mynd, be? Ti'n mynd i gyrru negas o dy ffôn i Norwy? So, come on. Come on. Ond dod yn hen nawr,

os o'n i'n gallu mynd nôl a siarad i'n hunan yn 21, 22, be mewn i gwaith um, llawn amser um, Cresnogol, um, fi'n credu byddai jyst yn gweud stopa tair gwaith y dydd yeah. i darllen a gweddio a jyst siarad gyda'r arglwydd. Mm. Um, na, na, achos fi'n credu byddai jyst wedi newid yn bywyd yn llwyr. Yeah. Um, yeah. Ac yeah. os o'n i'n gallu gweud unrhyw beth i rywun yn mynd mas ar twyd, y path i bod yn arweinydd, just, mm. twyd, mae popeth ar social media yn gweud, twyd, chi'n gallu gael e ar unwaith, a mae dros y byd eang. Twyd, mm. instant global. Mm. Byddai'n gweud, Anghofia hwnna, who cares? Ardal chi, jyst yn byw, amser gyda'r Arglwydd, put in the hard yards, mwynhau yr Arglwydd. Twyd, fel mae Joss yn gweud, gweithiau ni'n gwneud gwaith dros yr Arglwydd, a mae'r Arglwydd jyst eisiau gweud, deli mwynhau. Twyd, mae'r y Martha efe, twyd, ni wastad yn hmm. meddwl, fi yn y gegin, twyd, gyda Martha yn just bango, come on pawb, mae'n rhaid i chi gweithio galed fel fi. Mm. Um, ond rili, really, mae'r arglwydd yn gweud, just, just come and sit. Twyd, yeah. fi'n gwybod popeth. Um, a dyna hmm. fi'n credu, um, yeah, y prif peth. Ie, gwrandwch, dwi wrth y modd efo'r sgwrs yma, oce? Ond dwi ddim yn teimlo, da ni'n mynd i gael bob dim i fewn i un sort of uh, fideo. Felly, be dwi'n mynd i wneud ydy, oce, dwi'n mynd i ddeud tyra rwan, right? A wedyn, na ni bigo hwn i fyny eto, oce? So, am rwan, hwyl i chi, ond pidiwch yn mynd yn bell, oce? A na ni weld chi mewn yn yr ail fideo, oce?